kiugo gitũ gĩa gũtũtongoria tũgũkorwo tũgĩthoma kuma thĩinĩ wa siraki ikũmi na inya tũgũthoma thĩinĩ wa siraki ikũmi na inya kuma kamwari ga ithatũ eh, nĩ tũgũthomanga kuma kamwari ga ikũmi na ithatũ nginya kamwari ga ikũmi na kenda 16 verses Mhm. Eh, siraki ikũmi na inya Yes. kamwari ga ithatũ nginya kamwari ga ikũmi na kenda na kĩongo kĩnene rĩ nĩ njĩra ĩrĩa njega ya kũhũthĩra ũtonga njĩra ĩrĩa njega ya kũhũthĩra ũtonga ĩĩ nĩ haroneka hau Ii. hau online nĩ haroneka njĩra ĩrĩa njega ya kũhũthĩra kĩ

Mũndũ angĩaga uh, gwĩtanahĩra we mwene rĩ, no angĩtanahĩra ndarĩ hingo ekenagia na indo ciake. Gũtirĩ mũndũ mũũru gũkĩra mũndũ ũrĩa wĩimaga indo, rĩu nĩ rĩhia rĩkĩherithia rĩo rĩene. Sawa sawa, Mhm. mũndũ mwĩyendi gũtirĩ ũndũ mwega angĩka, na ũrĩa mwega angĩka no awĩkire na njĩra ya mahĩtia. na thutha-inĩ mwĩyendo wake nĩ ũkwĩyonania mũndũ mwĩyendi nĩ kĩndũ kĩũru ahũkaga na konge rĩrĩa mũndũ ah, rĩrĩa andũ mena thĩna reke njokere mũndũ mwĩyendi nĩ kĩndũ kĩũru ahũkaga na konge rĩrĩa andũ mena thĩna na ndarĩ hingo aiganagĩra na kĩrĩa arĩ nakĩo ũkoroku Ũkoroku nĩ ũnyamaragia muoyo wake, mũndũ mwĩyendi ahithaga irio na ndangĩciruta. Reke njoke rĩu. Mũndũ mwĩyendi ahithaga irio na ndangĩciruta. Mwana wakwa, rĩa wega kũringana na ũhoti waku, na ũrutĩre mwathani kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ririkana atĩ gĩkuũ no gĩgoka, no ndwĩrĩtwo hĩndĩ ĩrĩa ũgakua. Ĩka mũrata waku maũndũ mega ũtanakua, geria kũmũhe indo nyingĩ o ta ũrĩa ũngĩhota. Mũthenya wa ikeno-rĩ, ndũkaage gũkena. Ndũkareke ũndũ mwega ũrĩa wĩrirĩirie gwĩka ũkũhĩtũke. Na githĩ indo ciothe iria ũthithinĩire na iria wanarutĩra wĩra na hinya ndũgacitigĩra andũ angĩ maci, uh, maci, uh, maci, macucukĩre mĩtĩ macigayane reke njokere na githĩ indo iria ciothe ũthithinĩire na iria wanarutĩra wĩra na hinya ndũgacitiga ndũgacitigĩra andũ angĩ macicukĩre mĩtĩ macigayane kĩu nĩ kĩũria koguo korwo ũrĩ mũtana korwo ũrĩ- korwo ũrĩ mũtana na wamũkagĩre kuma kũrĩ andũ na wĩkenagie ndũgeterere gũkagĩa na ikeno wakua andũ othe makoraga o ta nguo na mũndũ akũra watho ũrĩa wa tene ugaga atĩ no mũhaka akue o ta ũrĩa mũtĩ ũrakũra ũhororokaga mathangũ na mangĩ magakũra noguo onao andũ makuaga nao angĩ magaciarwo indo ciothe thondeke nĩ andũ nĩ ibuthaga ikaga gũcoka kuoneka na mũndũ ũrĩa wacithondekire agathiranĩra nacio Mhm. sawa sawa Yes. twario har twathoma ũhoro wĩgiĩ njĩra ĩrĩa njega ya kũhũthĩra kĩ ũtonga sawa sawa Ĩĩ. kĩũria kĩramba kũũrio kĩũria kĩnene mũno tũkamba tũkerwo atĩrĩ atĩ mũndũ mũyendi ti mwega atonge Angĩkorwo nĩ- Ĩĩ. nĩ wĩyendete we, Angĩkorwo nĩ wendete ndũbatiĩ gũtonga ndũbatiĩ gũtonga Ehe, nĩ bibilia ĩrauga ehe. angĩkorwo nĩ wĩyendete we mũthikĩrĩria ndũbatiĩ gũtonga nĩ Ĩĩ. bibilia yauga ũguo Mhm. ũtonga nĩ wa bata ũrĩkũ kũrĩ mũndũ ũtangĩheana Ĩĩ. aikora ũrokora ũkĩũngĩrĩrwo nĩ ngai wakũheaga kũheana ndũngĩheana rĩ nawe ndũngĩheana ũtonga ũkĩrĩ wake hatirĩ bata ndũbatiĩ gũtonga Ĩĩ. mũndũ ũrĩa wĩkaga o- mũndũ ũrĩa wagaga wagaga kũrĩa Mhm. akaiga atĩ nĩguo atonge Mhm. aigagĩra andũ arĩa angĩ Ĩĩ. Rĩu mbakũgũthakĩra oro rĩu rĩkia

rĩkĩherithia rĩo rĩene we, Rĩhia. we ũtendaga kwĩka wega na indo ciaku Ehe. we mwenye- we we mwene werĩhia Ĩĩ, na nĩ kwĩherithia ũreherithia ĩĩ, koguo nĩ rĩhia rĩkĩherithia rĩhia rĩrĩa rĩngĩ exactly Ehe, eh, mũndũ mwĩyendi gũtirĩ ũndũ mwega angĩka mhm, no no no eke ũndũ mu- ũndũ ũndũ mwega ĩĩ, atekũmenya ĩĩ, thikĩrĩria ehe, atĩ mũndũ mwĩyendi gũtirĩ ũndũ mwega angĩka na ũrĩa mwega angĩka no awĩkire na njĩra ya mahĩtia koguo nĩ kuga nĩ wekire ũndũ mwega atekwenda atekũmenya ĩ, kana etekwenda exactly Ĩ, yes koguo nĩ nde- ma- ndewĩkaga ũguo akĩendaga Ĩ. nĩ harĩa atekũmenyaga nĩ wega areka harĩ we nĩ mahĩtia Ĩ, yes na thutha-inĩ mwĩyendo wake nĩ ũkeyonania mhm, mũndũ mwĩyendi nĩ kĩndũ kĩũru biũ eh, ahagũkaga na kũngĩ rĩrĩa andũ mena thĩna waigua he mũndũ ũrenda gũteithio Ehe. eh, ũgecembia Ĩ, ũgathiĩ ũgacomoka ũgathiĩ hau ti niĩ hau ndirĩ Mhm. Eh, na ndarĩ hingo aiganagĩra na kĩrĩa arĩ nakĩo ũkoroku nĩ ũnya- nĩ ũnyamaragia muoyo wake Ehe. aiguaga o kũrĩa Koguo nĩ- nĩ- kwĩguciria nĩ aroanio Eh, gũkoroka gũkoroka Ehe. mũndũ mwĩyendi athi- a- ahithaga irio na ndangĩciruta Ĩĩ, kabanji kĩrungu rĩ mũtikarĩe Ĩĩ. Eh, tũkerwo atĩrĩrĩ mwana wakwa rĩa wega kũringana na ũhoti waku Mhm. ĩndũ wakĩrĩrĩrie sawa Ehe. Eh, ko wĩna ũhoti wa gũkorwo ũgĩthiĩ kũgũra kanyamũ kega ũrĩe ũigue wega rĩ Ĩĩ. ĩka ũguo Ĩĩ. Eh, ririkana atĩ gĩkuũ no gĩgoka Mhm. wende kana ndwende no gĩgoka no nginya ĩĩ ona ũthiĩ kũ no ndwĩrĩtwo hĩndĩ ĩrĩa ũgakua Mhm. ĩka mũrata waku maũndũ mega ũtanakua Mhm. geria kũmũhe indo nyingĩ o ta ũrĩa ũngĩhota Ehe. mũthenya wa ikeno ndũkage gũkena Mhm. ndũkareke ũndũ mwega ũrĩa wĩrirĩirie gwĩka ũkũhĩtũke Mhm. yes Ĩĩ. Eh, wĩroreire ũguo na maitho one ũndũ ũrĩa wendaga gwĩka mwega nĩ wakũhĩtũka nĩ wathiĩ nĩwathiĩ na uma na ũhoti Ehe. Eh, ndũka- ndũkanetĩkĩre ũguo Mhm. na githĩ indo ciothe iria ũthithinĩire na iria wanarutĩra wĩra na hinya eh, ndũgacitigĩra andũ angĩ macicukĩre mĩtĩ macigayane nĩma waitiga-rĩ Ĩĩ. okorwo nĩ ciana ciaku kana bamĩrĩ yaku kana andũ angĩ-rĩ Ĩĩ. nĩo makagayana Ĩ, kwaja na ũtige nginya mbara mũciĩ exactly Ehe. ndenda mũgũnda ũrĩa wake Ehe. eh, bengi ĩrĩa ya ng'ania ĩna mbia cigana ũna ĩyo nĩ yakwa Ĩ, macigayane ngari nĩ yakwa hĩndĩ ĩyo wacithi- wathithinire Ĩ, ũkĩruta wĩra na hinya ũkagĩra kĩroko tene atĩ ũrarĩa mbembe ya kũhĩhio nĩ kwĩima no ndwekenirie Ĩ, yes mhm, koguo korwo ũrĩ mũtana eh, na wamũkagĩre kuma kũrĩ andũ Mhm. na wĩkenagie mhm. ndũgeterere gũkagĩa na ikeno wona wakua wakua ndũngĩgĩa na ikeno wakua nĩ wora mm. andũ othe makoragwo ta nguo na mũndũ akũra watho ũrĩa wa tene ugaga atĩ no mũhaka akue mũndũ akũra no nginya agakua ndiaga kũigua mũndũ ambatire na mwĩrĩ gũtirĩ gũtirĩ nonga hĩndĩ ya bibilia o ta ũrĩa mũtĩ ũrakũra ũhororokaga mathangũ na mangĩ magakũra mhm. noguo onao andũ makuaga nao angĩ magaciarwo Mhm. gũciaragwo andũ o mũthenya o mũthenya Ĩĩ. gũkuaga andũ o mũthenya o mũthenya Ĩĩ. ũguo ona ithuĩ thuothe no tũgakua Ehe. tũtige andũ a makĩria indo citũ Ĩĩ. reke twĩke nĩ ũmũthĩ na andå matindaga kå igua atä no nginya tå gakua Au nä ma no nginya tå no gakua nginya nĩ lazima Yes. koguo wekenie mũthenya wa mũthĩ Mhm. rũciũ ndå ä wakorwo kũhana nĩguo indo ciothe thondeke nĩ andũ nĩ ibuthaga ikaga gũcoka kuoneka na mũndũ ũrĩa wacithondekire agathiranĩra nacio

reke twĩkenie hatirĩ ũndũ ũngĩ oh yes yes twathoma thĩinĩ wa siraki ikũmi na inya kamuhari ga gatatũ gũthiĩ nginya kamuhari ga ikũmi na kenda kĩongo kĩnene nĩ njĩra ĩrĩa njega ya kũhũthĩra ũtonga